Исәнмесез, саумысыз, дуслар! Без бүген Казаныбызның шундый матур урынында Миләш псевдонимы астында чыгыш ясаучы Миләүшә Фатыхова белән аралашабыз. Сәлам, сәлам! Исәнмесез! Миләш, син бүген яшьләр арасында бик тә популяр, синең иҗатыңны яраталар, имеш, җырларыңны тыңлыйлар. Әйдә менә безне караучылар да хәзер синең белән бик тә танышырга телиләр, үзең белән таныштырып кит әле. Минем исемем Миләш, миңа 21 яшь, мин Саба районы Тимошыга авылыннан. Э, җырлар язам, автор башкаручы. Кевдә түгел. Кевдә түгел.
Ничек уйлыйсың, нәрсә өчен сине халык яраткан икән? Минем уйлавымча, менә мин халыкны шул гадилеге, менә имештер мин аларның менә үзләренең дуслары хис итәләрдер дип уйлыйм. Минем текстларым да гади, мин кеше текстларын җырлый алам, шуңа күрә мин үзем язам, фәкать үзем язган текстларны гына җырлыйм. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә нәп-нәкъ шушы фактор минем тыңлаучымны җәлеп иткәндер дип уйлыйм. Иҗат итәр өчен бүгенге көндә без барыбыз да беләбез инде, әмма акча да кирәк. Сиңа менә матди яктан кем ярдәм итә? Беркем дә түгел, мин үзем. Бөтенесе үзем, мин үч Ну, татар яшьләрен мин әҗәткә дус кызымның акча сорап алып яздырган идем, мин аны кире кайтардым. Калганнарын гел бөтенесен үзем түләм. Ә ничә җырың бар репертуарында? 17 ми соң?
17. Бер альбом инде. 17 ми, 18 ми бар.
Иҗаттан кала нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Әллә кая эшлисең?
Дәшәү сорыйм әле. Мин моны бер кая сөйләгәнем юк, мин алдагылар да белмим. Мин эштә э, металлы прокат белән без шөгыльләнәбез. Синең анда да фанатларың бардыр инде. Э, Ну, юк инде.
Ну, кайбер чакта киләр зур-зур абыйларым. Ой, вот минем кызым сезне тыңлый дип, миңа приятно инде. Ә менә шулай торып урамда, име барганда кинәт кенә килеп кочаклап алганнары, име, о, мин сезне яратам дип килеп әйткәндә, ояласыңмы? Ой, Яисә ияләндеңме инде? Бик оялам. Мин Нет.
җир тишегенә керергә әзер. Мин а, хамат сайын, ой, миңа приятно, ой, миңа приятно. Шулай дип кенә басып торам. Мен сиңа 21 яшь.
Мен кай вакыт әти-әниләр ничектер балалары иҗат юлыннан китәргә теләгәндә, юк, менә инде җитдирәк һөнәр алырга кирәк диләр, мен белем алырга кирәк диләр. Синең очракта ничек булды? Но минем очракта да шулай булды. Мин э, минем музыкальныйга керәсем килгәне яки физкультурныйга. Килдер дә юк, менә началкага керәсең, башлангыч сыйнфлар укытучысы буласың диделәр. Син Мәйтәм, спортсменка.
мин спорт.
спортсмен мен екі диплом мен физкультура оқытушысы һәм башлангыч сыныфтар оқытушысы чуть-чуть спортсмен татар эстрадасын тыңлыйсыңмы һәм кемнәрне яратасың иң зур фаворитларым ол алмаз һәм зөлфәр апа мирзаевлар вот там ариана гранде леди гага и все остальные вот ана анда зөлфәр апа һәм алмаз абый син бит әле аларның клипларында да төштең әйе мин аларның клипларында төштем әллә нәрсә артык Кылан часть түгел, шул авыл тормышы белән андый предложение төшкәч, Алмазова белән Зөлфирә ападан мин инде бик шатландым, ризалаштым. Төшерү процессы бик кызык үтте. Без анда инде шыкымыкы килә-килә төшердек. Мин сезгә шундый рәхмәтле, Алмазова Зөлфирә апа. Рәхмәт.